Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, haut de Moien si mer alleguerten an enger anerer Welt erwächt. Et ass eng Welt, wou d'Gewalt an de Konflikt erëm eisen Alldag an eis Gedanke beaflossen. Et ass eng méi ellen, eng méi traureg Welt. Ech stoung de Moien laang um Bett vu menger fënnef Méint aler Duechter an hu mer d'Fro gestallt, wéi Erklären ech deem eng Kéier de Grond vu sou engem Konflikt? Wéi soll ech him esou e sënnlose Krich jeemools erklären? De Westen huet probéiert, mam Autokrat Putin ze verhandelen, ze diskutéieren. Hien huet entscheet, datt d'Zäit vun de Gespréicher eriwwer ass. An datt elo Mënsche musse stierwen. Et herrscht Krich an der Ukrain. E Krich, dee Russland ze verantworten huet. E Krich, dee Mënscheliewen an Existenze wäert zerstéieren. Vill Leit hei am Land an op der ganzer Welt fille sech hëlleflos. D'Noriichten iwwerschloe sech, d'Meldungen iwwerschloe sech. Et wäerten an dësen Zäiten och vill Meldunge kommen, déi net stëmmen. Dat ass Deel vun engem moderne Krich. Dës Meldunge gëllt et als dat z'entlarve wat et ass, Fake News, e Mëttel vun der Krichsféierung. Hei kënnt eis alleguerten elo e wichtege Roll zou, eis Politikerinnen a Politiker, d'Journalistinnen an d'Journaliste fir iwwert genau déi Saachen ze berichten, déi wierklech geschéien. Eis alleguer fir nëmmen déi Informatiounen ze deelen, déi aus vertrauenswierdege Sourcë kommen. Mir dierfen dem Putin senger Propaganda keng Plaz loossen. Et ass elo och un der EU a senge Partnerlänner, fir haart duerchzegräifen an de Putin a säin Ëmfeld spieren ze loossen, datt mir och ouni militäresch Ugrëffer eisersäits kënne géint Russland virgoen. De russeschen Autokrat a säin Entourage hunn decidéiert, datt Russland näischt méi op international Rechter an eege bilateral a multilateral Verpflichtunge gëtt. Si wëllen net méi Deel si vun enger friddlecher internationaler Gesellschaft, an als solch sollte mer se dann och behandelen. Natierlech soll ëmmer eng Linn oppe bleiwe fir en Dialog, mee d'Zäite vum Appeasement oder fir Accorde mat Russland ze fannen, déi sinn. duerch d'russesch Akten op en Enn komm. Als EU musse mer dem Putin elo weisen, datt rout Linnen eng Bedeitung hunn, datt Traitéen net einfach esou kënne gebrach ginn an datt mer net akzeptéiere kënnen, datt Grenzen duerch Gewalt nei gezeechent ginn. Mir Pirate stinn hannert de Sanktiounen, déi d'EU bis elo beschloss huet, an et musse weider robust Sanktioune verhaange ginn, genausou wéi d'Ukrain muss materiell Hëllef vun eise Memberstaate kréien. Et ass elo och un der EU, fir deene Leit ze hëllefen, déi elo aus de Krichsgebidder wäerte flüchten an ëm hiert Liewen an dat vun hirer Famill Musse fäerten. Dat gëllt fir all Ukrainer an Ukrainerin. Et soll keen jonken Ukrainer mussen un enger russescher Attack stierwen. Ech soen dat, an ech soen dat genau esou, well am Kader vun der Afghanistan-Kris eenzel Stëmmen dobausse gemengt hunn, jonk Männer missten an hirem Heemechtsland bleiwen a fir hiert Land kämpfen a stierwen. Nee, dat mussen se net. Si sollen hiert Land kënne verdeedegen, wa se dat wënschen. Mee och si hunn d'Recht drop, al ze ginn, eng Famill ze grënnen an a Fridden ze liewen. E Recht drop, hir Famill a Sécherheet ze bréngen. E Recht, wat de President Putin hinne wëllt ofschwätzen, genausou wéi d'Existenzrecht vun der Ukrain. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech wor well an der Ukrain an ech hu se als weltoppen, frëndlech a virun allem als en demokratescht Land wouergeholl. Dës Zäite si leider bis op Weideres eriwwer. Et ass eng méi traureg Welt haut. Eng Welt, an deene mir eis neie Realitéite stelle mussen. Eng Welt, an där mir als Europa awer och musse weisen, fir wat mir stinn. Mir sti fir de Fridden, mir sti fir Mënscherechter, mir sti fir en Anhale vum internationale Recht. An all Land, dat dës Wäerter net respektéiert, muss d'Konsequenzen dovunner ze spiere kréien. A mir dierfen d'Ukrain net am Stach loossen. Ech soen Iech Merci.